Красноармейски районӗнчи Никаноровсен ҫемйи юр кӗвӗ тӗнчинче пурӑнать тейӗн. Николайпа Антонина иккӗшӗ те районти культура ҫуртӗнче тӑрӑшаҫҫӗ. Ҫемье пуҫлӑхӗ Чӑваш Республикин культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ хӑй вӑхӑнче Хусанти консерваторие пӗтернӗ. Халӗ Трак ен фольклор ушкӑнӗн тилхепине тытса пырать. Хастар артистсем республикӑра ҫитмен кӗтес те хӑварман. Раҫҫей тулашне те пӗрре мар тухса хӑйсен пултарулӑхӗпе савӑнтарнӑ. Чылай Хисеп хучӗсемпе тав ҫырӑвӗсем тивӗҫнӗ. Юрӑ-кӗвӗ пирӗн чуна уҫать, пурӑнма хавхалантарать теҫҫӗ вӗсем. Хваттерте-и, кил-ҫуртра тӑвансем килсессӗн те пирӗн кӗреке хушшинчен юрӑ татӑлмасть. Юрлатпӑр, паллах. Ӑҫта чӗнеҫҫӗ тус-тӑвансем ҫуралнӑ кунӗсенче яланах Пӗрле эпир купӑс, тӗрлӗ инструментсем илсе ҫӳретпӗр. Антонина мӑшӑрӗ те хӑй вӑхӑтӗнче Шупашкарти музыка училищине пӗтернӗ. Пӗр-пӗрне вӗсем пӗрре курсах килӗштернӗ. Ҫакӑн пек туслӑ ҫемье чӑмӑртаннӑ та. Юлташ хӗр ачипе пӗрле Атӑл хӗрринче уҫӑлса ҫӳреттӗмӗрччӗ те куратпӑр пире хирӗҫ икӗ арҫын ача килеҫҫӗ. Вӗсем пирӗн пата ҫитсе чарӑнсассӑн Пирӗнпе сӑмах пуҫарса ячӗҫ. Вот эпӗ ун ҫине пӑхсассынах тӳрех ӑнлантӑм ҫакӑ ман мӑшӑр пулассине туйса илтӗм темелле унчченех. Паян ҫак пултаруллӑ та ӑшӑ чунлӑ ҫемьере виҫӗ ача ҫитӗнет. Асли Миша тӑхӑр ҫулта кӗҫӗнни тӑваттӑра. Миша ашшӗпе амӑшӗ концертсене кайсан йӑмӑкӗпе шӑллӗне ача санчен илсе килет, апат ҫитерет, хӑш чухне ҫывӑрма та вырттарать. Антонинӑпа Николай ачисене те мӗн пӗчкренех юрра-кӗвве юратма хӑнӑхтараҫҫӗ, хӑйсемпе пӗрле сцена ҫине те илсе тухаҫҫӗ.

Тӗрлеме тахҫанах чирлен-ха, халь вара тухьясемпе хушпусем тума вӗренсе кайрӑм тет. Ку пуҫа тӑхӑнмалли хатӗрсене ҫӗлесси уншӑн чун апачӗ вырӑнчех. Пӗчӗк хӗр пӗрчине те вӑл ку ӗҫе ҫыпҫтарма тӑрӑшать. Юратупа туслӑх хуҫаланакан кил-ҫуртра кашниех хӑйне телейлӗ туять. Сас хӑпартас алӑ ҫӗклес йӑла ҫук вӗсен. Кун пек ҫемьесене патшалӑх пулӑшма тӑрӑшнине те туяҫҫӗ Никоноровсем. Икӗ ҫул каялла
Ача амӑш капиталӗпе эпир виҫӗ пӳлӗмлӗ хваттер туянма пултартӑмӑр. Уншӑн эпир питӗ савӑнтӑмӑр. Пире патшалӑх ҫӗр лаптӑкӗ уйӑрса пачӗ. Эпир ҫав ҫӗр ҫинче пахча ҫимӗҫ лартса ӳстеретпӗр, упӑшкапа пӗрле ӗҫлеме юрататпӑр ҫав ҫӗр ҫинче. Ачасене те ҫавӑн пекех пӗрле илсе ҫӳресе хамӑрпа пӗрле ӗҫе хӑнӑхтаратпӑр. Никаноровсем нихӑҫан та вӑхӑт ҫук темеҫҫӗ. Кил валли те, ӗҫре ӗлкӗрсе пыма та май тупаҫҫӗ.